Bawipa cu thangṭhat si ko seh. Bawipa dawtmi fale vialte hna, Bawipa nih thluachuahnak in pe ko hna seh. Tu kan caan hi caan par a si i kan Bawipa Jesuh Khrih nih Matthai ngan kul le li chungah a rat rat ṭhan lai ah a rat hlan deuh te ah sahrang a chuak lai i Sahrang a chuah deuh hlante ahcun Jesuh Khrih rat lai ca i thil a cang dingmi tete an um ti kha a kan chimh. Cucaah cun caan par ah Bawipa Jesuh Khrih rat lai ahcun theipi kung bantuk hin nan rak cawn lai. Theipi cu a hnah a corh i a hnah tete an vun corh tikah cun thalpi a nai cang ti nan theih bantuk hin vawlei i thil a cangmi hmang hin ka rat lai ni kha le caan kha a neihzia kha nan rak hngalh khawh lai tiah a zultu hna sinah a chim takmi kha Atu ah hin vawlei hi vun cuan u law vun zo u law thlarau lei mit he taksa lei mit he thil a cangmi nan hmuh tikah Bawipa Jesuh Khrih rat cu a nai cang ko ti kha nan theih lai i kan Bawipa Jesuh Khrih rat ding hi aa ngaih tuk dingmi kan si ti kha a hmasa bik ah chim ka duh zeicahticun mithiang Paul zong nih khan a rak i ngaih tuk i anmah chan chung khan a si rua lai tiah a rak ruah zong si kho men kuat khatnak Korin a ngan thlei ruk a hme kul le hnih chungah a chimmi khi zoh u law Maranatha Bawipa ra cang ko tiah a rak ti. Bawipa ra cang ko tiah a titu ding kan si. Caan hi a kal lambang e Peter cu kuat ahcun Jesuh cu ka ra ṭhan lai a ti saloma thil cu um tu ning peng um ko hi tiah an ti te lai si hmanh seh law mi pakhat hmanh nan tlau hi a sian lo caah a si tiah a rak timi kha mi ṭhenkhat ca cun atu caan par kan chimmi hi lungkhon in zeihmanh a rel lo zong um lai si hmanh seh law mi ṭhenkhat zumtu dawt Pathian mithim Pathian thluachuahmi hna fale caah cun kan Bawipa Jesuh Khrih rat lai an naih cang caah vawlei buai hmanh selaw vawlei lungre thei hmanh selaw thlarau lei in i ngaih tuk awk thil pakhat kan ngei i zung awk tlak ah kan i cannak ding lam rial chih chin lamang awk ding caah tlakmi caan zong a si ve ti kha langhter ka duh. Cucacun kan Bawipa Pathian nih hin thil phun sarih in number pasarih hmang hi a number pasarih hmang in rian a rak ṭuannak hi tampi kan hmuh khawh. Cu number pasarih rian a ṭuannak ahcun pakhatnak ah hin zeidah kan hmuh ti cun vawlei a rak ser tikah hin Van le vale rak ser te ka khan nikhat ni hnih nithum nili ninga niruk asar e ni sarih nak cu adin Genesis angan pakhat pahnih pathum in an hmu lai ni sarih nak kha adin i pasarih nambar hi ama nih atlai e pasarih nambar kha ata se pahnih nak ah e bethlam chungah khin kan hmu i bethlam a ngan pathum pahnih nan zoh si kan zoh si ahcun Biathlam a ngan pahnih pathum ahcun vawleicung hmunzakip i a ummi hna aiawh in Khrihfabu chan, Thiang Thlarau chan rianṭuannak i Khrihfabu pasarih, Asia Minor ram chung i Khrihfabu pasarih kha Thlarau nih ca a kuatmi hna, bia a cahmi hna hmang khan rian a ṭuannak kha kan hmuh. Pasarih nambar. Cun pathumnak ahcun Bethlehem ngan paruk in pariat tiang na zoh siah cun Pathian nih a mithim mi hna lak ding i camin puai tuahnak ding ca hneksaknak ding caah cakhenh cazual kha cakhenh an khenh i cazei dong an cumh i sil an sil chih mi a si i van le vawlei ah a hong kho tuan lo Bawipa Jesuh Khrih tu fano lawng nih a hun khawh i a vun hun a hun cangka ten zeid a chuak cun hneksaknak ṭihnung taktak mi hremnak le buaibainak kha a chuak cu cakhenh pasarih hmang cun a mit himmi hna lak ding camin puai a tuahnak kha kan hmuh palinak ah cun cu a mit himmi hna a lak dih cang hna hnu khan cun Thlarau rianṭuannak siseh Khrihfabu chan a vun dong thluahmah i chan thar a vung chuak i cu chan thar a vung chuakmi ahcun Pathian thinhunnak le Pathian ngaihchiatnak Pathian lawmhlonak nih khan vawlei kha a hrem i cu vawlei hremnak zong ahcun mawko vancungmi pasarih a hna i mawko pasarih a pek hna i biathlam a ngan pariat in hlei khat tiang le zoh si ahcun mawko pakhat nu pakhat an tum i vawlei kha hrem thluahmah a si hmun ṭhetkhat ahcun vawlei cheu thum cheu khat tiva cheu thum cheu khat samplong cheu thum cheu khat tenak kha an rawk hruaba hremnak buaibainak lawngte kha mah zong a khan moko pasarih mangin rian a tuan ti kan hmuh cun panganak ah number pasarih panganak ah cun pathian nih a thinhunnak taktak simi kanto zumlotu vialte vawlei mi vialte hremnak ding caah a hmanmi cu Pathian thinhunnak kanto timi kha a si ṭhan cang i cu kanto pasarih cu vawlei ah thlet thluam ah thlet thluam ah a si i ṭih a nun ning tu in nun ning hi am a fah ning hi cu an satan hai a tlol thluam ah cu tluk cun a fakmi hremnak a tuah tik zong khan kanto pasarih Nambar pasarih kha a hman lengmang kan Pathian nih paruknak ah cun caanpi zong hi kum hi vawlei kum pi hi vawlei lei science lei in na zoh si cun vawlei kum cu million million zong a kal ko lai na te in sihmanhsehlaw kan bible channing in na zoh si cun genesis in na zoh i adam sernak in na zoh si cun kum hi a kal i kum thong sarih ca khi tuaktanmi si Pathian nih a tuaktanmi um. Adam chan in na rel a si ahcun Abraham chan ah khan kum thong hnih na chiah lai e. Cun Abraham chan in Jesuh chan na chiah cun kum thong hnih si ṭhan lai e. Kan Bawipa Jesuh Khrih a thi a thawh ṭhan hnu Thiang Thlarau a run pek i vawlei ah Thiang Thlarau chan

kan Bawipa Jesuh Khrih rat kha a cu lai e sahrang a ra hmasa lai e cun Jesuh Khrih a ra lai e cu a vun rat dih bak ah cun kum thong khat ca kha Pathian kan Bawipa nih a hninh mi um kum thong khat millennium an ti i kum thong khat chung caah tufano nupi ṭhit puai kha a um lai e cuka cun kum thong khat a um lai e cu kum thong khat le a liam cia mi kum thong hnih kum thong hnih kum thong hnih kan fonh a si cun kum thong sarih a si e mah kum thong sarih cun vawlei pi hi dih hram aa thawk cang Pathian chan. Cucaah Pathian nih hin ser lio ah pasarih nambar in a ser i Khrihfabu kha pasarih nambar in a zohkhenh i cakhenh kha pasarih nambar in hneksaknak a tuah i cuticun Pathian nih ang at vawlei a hremnak kha mawko in pasarih in a hrem i cun a thinhunnak innak ding caah khan kanto pasarih ṭhiamṭhiam in a hrem i cun vawlei chanpi kha kum thong sarih in dihter a timh ṭhan. Cucu Pathian nambar pasarih sinak kha a langhternak kha tiang tein kan hmuh. Cucaah nihin ah keimah pumpak in ka hmuhmi pasarih nambar a pasarih nak ah vun chim ka duhmi cu hlan lio ah khan Pathian nih nambar pasarih in rian a ṭuannak le Pathian nih a nambar pasarih hi a ta a si ti ka fian khawhnak hnga ding caah khan letṭwe in lam a rak ka hruai i Canberra ah khin Australia ram i ket parliament ah khin parliament house umnak ah khin kum thong hnih le kum hlei khat ah khan a si i Pathian nih rian a kan fial i kan va kal i kan hawipa hmang in Pathian nih kan hawipa kha thluachuahnak a pek i cu pa hmang cun kan va kal i rian kan va ṭuan mah i kan ṭuanmi cu parliament house khi va hel ding a si mah khan a ni le a caan le thil umtuning kan rak thei lo mi tampi kan i tim sinah tein kan kal taktak ahcun minung pasarih lawng kan si Ncun kan va kal ni kha vai vanlawng na kan lo cia thul i kan va phak ai thil kan vun tuah tatak ding ahcun zulai thla ni sari rak si zulai thla cu thla sari thla si ni sari bak rak si kan tho i kan kal ciam am cu zingka nazi pasarih bak in helhram kan thawk i minung pasarih kan si Makan kan ve he la kau tuk pathian i thlo a chua kha lio i kan ton mi thil pawl le atui a cang cuahmah mi hna thil a hen te te khan ok tampi um na te in ka chim la lo sina te in ka chim du mi se si kha thok khan pathian ni number pasari hi sullam anei tar ka thin lung chunga tuak tan du nak thin lu aka nei ta aka ngal tar atu hin chan pi pa sari chunga kan pa chan pi pa sari nak ding a kan lut chang ti kha lang tar ka du Zong na u le nau hna, Abraham Adam chan in Abraham a kum thong hnih a si i Abraham in Jesuh a kum thong hnih a si Pentecost ni thlarau in nihin kan hmanmi a kum thong hnih si lai i cu hnu ah cun kum thong khat a um lai i cu vialte cu kum thong sarih a si i cun van le vawlei he dih lai zungzal nunnak le zungzal hell kha a si cang lai cun vawlei thar a si Pathian nih a kan hmuhsakmi cu mah vial se. Cu chungah cun chim ka duhmi cu atu caan par Pentecost ni thlarau thiang rianṭuannak in kan nih chan a hung kal cuahmah mi hi kum thong hnih tlinnak ding caah a te sa i kan tuak ding a si ahcun kum hlei sarih kum hlei riat hrawnghrang lawng a tang cang kum hlei ruk hrawnghrang maw. Mei hi a ra lai mi ahhin a cang cang ding mi thil khi a si cang. i a kum ṭi cia kha cu kan chim a hau lo zeicah bawipa nih a duhmi zong si lo sinatein caan a rak kal ciami le a ra phanmi cungah hin zeitindah kan zoh lai timi kha si siacun zeidah ka chim duhmi si caan para kan um i Pathian nih a mithimmi hna lak ding caan kha a cu hnik ruahmah cang mo thianghlim si awk ding caah i timhlamh ding kha bawipa nih a kan timh amah cu Nupi ṭhi pa aa tahchunh i a ṭhit dingmi Khrihfa hna cu kanmah hi kan si cang i cu a ṭhit dingmi Khrihfa hna lak ding le a ṭhitmi hna Khrihfa hna chiahnak ding caah kum thong ram a buatsaihmi hmun, kum thong ram a timhlamhmi hmun ahcun zeitin in dah kan kal lai i zeitin in dah a lak lai i zeitin dah kan si lai timi kha nihin caan par ah hin kan hmaika ah a um cang caah kanmah chan hrimhrim a si cang lai caah zeitindah kan i timh lai, zeitindah kan i redi lai timi kha chim ka duhmi si zeicah cun kum le caan le thil sining vialte pasarih nambar in atuah atuah atuah i cu atuah caah cun nihin ah Abraham chan Adam chan in atu chan tiang kan kal cun kum thong ruk a bi dengmang mi te si kum thong ruk le kum thong sarih kar lak te ah khin kan tang i mah cu a tang mi hna lak ah cun Jesuh nih a mithim mi hna a lak cang hna lai a lak cang hna lai a mithim mi kawl ding ah ra cang lai na ready maw bawipa jesuh ra cang ko na ti kho lai maw na ready maw atu kan hmai bakan a ra cang lai zeicah ti cun kan bawipa jesuh khrih a mithim mi hna lak ding i a rak rat lai te ah hin zeidah a um awk se mathai a ngan kul le li na zoh si cun sahrang a chuak ta hmasa lai Daniel nih rak chimchung cang. Daniel a nganpa kua, Daniel a nganpa hleihnih, Daniel a nganpa sarih na zoh ahcun na hmuh lai. Cun Bethlehem zongah a chim ṭhan cang. Thessalonica a chim ṭhan cang. Korin a chim ṭhan cang. Cu caan par cu kan phan atu hi Cucaah cun kan Bawipa Jesuh Khrih rat lai ahcun sahrang a rat lai caah sahrang hmang in hneksak kan si lai i thimmi ah aa tlak dingmi si awk ding caah ralrin kan herh tuk caan te kha si. Saupi si ti lo tawite lawng sang lai. Khrihfa susawh sinak kha si ti lo. Jesuh nih ka pa le a vancungmi hna he Sunparnak he ka rat tikah a ka ṭanh lomi cu kaan hngal hna lo ka ti ve hna lai. A ka ṭanmi cu langhngan in ka mi an si ka ti ve te hna lai. A timi caan ding ka si cang caah ki le ki lum le lum caan ding caan tawite kan hmaika ahhin aa phuang dingmi caan chung kan um cang caah zei dir hmun ah dah na dir lai? zei bantuk an um lai Jesuh Khrih ra cang ko Bawipa na ti kho lai maw ti ding in kan i timh lamnak nga ding ca kha caan kong kha chim ta ka duh kan pe ṭhan tan lai a ngai ngai te cun ralrin ten kan um caan se i lawm hna usih law i ngaih tuk hna se maranatha Bawipa ra cang ko ti hna usih Bawipa ni tho ko seh